Salut an häerzlech wëllkomm bei LuxPlay op der Gamescom! Jo, mir hunn et erëm mol gepackt zesummen ze kommen, op d'Gamescom ze goen, dës Kéier esouguer als Fachbesucher. Jo jo, hei, hält Är schéin Dénger mol an d'Kamera. Jo, mir si VIP, ok,

An well mer jo sou absolut Pro Gamere sinn, Raph, hues du de Boss gepackt? Nö. Häss en bal gepackt. Ahh, huet e méi wéi eng Healthbar? Jo.
Nee. Ech hunn, also ech hunn e gepackt, mee ech soen iech net a wéivill Tries a wéivill Heelmëttel ech benotzt hunn. Awer cool, ne? Een Heelmëttel? Net mäi Genre, net. Also et war cool, mega cool, Movement ass flësseg, déi Killzeene si mega. Nee jo net mäi Genre Sai Sack. Ass elo e bëssen an d'kaalt Waasser geheit ginn. Jo den Jules ass nach ëmmer net do, ech mengen dee muss nach eraus zerren bis dass en de Boss gepackt huet.
Jo an do ma wann Jules da kënnt dann auf zum nächsten.
Maja ech hat zum Beispill dëst Joer d'Chance. den Phantom Blade kënnen ze probéieren, ee vun deene ville ville neien asiatesche Souls-likes, wéi et esou schéin heescht. Dat Spill ass op jidde Fall, muss ech wierklech soen, definitiv fun. Et huet mech definitiv iwwerrascht och. An et ass net just e Souls-like, et ass e Mischmasch vun esou villen Action-Spiller a Formelen, déi ech iwwert d'lescht gesinn hunn. Dat alles opzezielen, giff ze laang daueren, dofir soe mer e bësse God of War, e bësse Souls-like. E bëssen Devil May Cry kéint ee souguer scho bal soen. Also loosst Iech iwwerraschen. Mär waren op de Silent Hill F Stand, konnten leider näischt uspillen, mee dofir gouf et en neie Filmchen, puer Minutte gutt Ënterhaltung. Also ech géif trotzdem soen, meng Virfreed op dat Spill ass nach ganz e bësse méi grouss ginn. Mäin Surprise Highlight vum Dag ass tatsächlech dat Sonic Rennspill. Et huet mega Spaass gemaach. Du hues vill Charakteren, d'Grafescht sinn déck gutt ausgesinn an ech fannt gëtt Zäit dass Mario Kart mol rëm e Konkurrent kritt an Spongebob Tide of Titans huet et geheescht. Ech war Fan vu Battle of Bikini Bottom, ech hat deen anere mega gären, also mäin Häerz huet erëm opgebléit, vun dohier ech mengen dat si meng zwee Highlights vum Dag. En Ninja Gaiden 4 war cool, de mat sein Aarsch opgerappt, mee et war cool. Fir mech war et déi éischte Kéier op der Gamescom a ech muss soen et war flott. Och déi éischte Kéier wou ech Little Nightmares gespillt hun. War léif, war fun, klengt Puzzle Game fir Leit. En Tipp fir Leit déi et nach ni gespillt hun, alles bréngt dech ëm. Ja, mee Atmosphär top!
Mam Spuerz wat konnte mer haut nach kucken? Fir mech emol Resident Evil 9 konnte mer uspillen. Ech soe just, Säit ganz villverspriechend aus. Wann der Fans vun Resident Evil 2 waart, da freet äerch, well ech denken deen hei wäert deftif méi an d'Richtung vun deem goen. Och fir den Jules hu mer och eisen RE9 ginn. Si mer richteg gespaant drop, de Februar kann net schnell genuch kommen. Billy, wat hues du nach sou gesinn? Jo also och RE9. Ech par rapport hat e klenge Bug, dass en Item net direkt gespawnt war, dat war e bësse pupeg, awer do no engem Reset ass et gutt gelaf an Holy shit, si richteg gutt erféiert. Ofgesinn dovunner hunn ech dann nach de Valor Mortis konnten testen. Dat ass dat neit First Person Souls-like, dat och elo viru kuerzem op der Gamescom gewise ginn ass. An dat war richteg cool. De Gameplay elo, wéi et ze steiert, huet mech zwar e bësse méi un Dishonored direkt erënnert, awer esou de Feeling vun engem Souls-like ass schonn opkomm. an jo do kann een definitiv en Aen drop behalen. Ech hu mer den raw gecropt an mir hun eis zesummen Reanimal ugekuckt, konnten och am Co-op spillen an, verstoot mech net falsch, Lil Nightmares 3 dat gëtt scho cool, sin ech mer secher, mee dat do, ah ech mengen dat gëtt nach e ganzen Niveau drop. Majo, während deem dir Resident Evil gespillt hutt, war ech bei Kirby's Air Ride, no 20 Joer mol erëm eng Kéier e Spill dovunner. Et war richteg flott. Ech sinn am Ufank net wierklech eens ginn. Power-ups sammelen ass nach esou gaangen. D'Steierung ass e bëssen onintuitiv. Also et ass kee Mario Kart. Et drifft een an et boostet een, awer et fiert een net selwer. Mee trotzdem, mega Fun an ech hunn déi zweet Partie gewonnen. Well ech einfach vill besser war wéi jiddwereen.
Majo soss just nach ganz kuerz, Hollow Knight Silksong konnt ech och nach uspillen an dat war basically einfach wéi Coming Home. Et fillt sech un, gutt un erëm zeréck ze sinn. Ech denken et more of the same wéi den Eelgäert wäert den zwee och gär hunn, plus nach eppes extra erëm drop.

Hallef. Ja. An wat hu mer elo zum Schluss nach fir Iech ausprobéiert? Majo, eemol Onimusha, muss ech soen, och rich, rich fun einfach, Action, fast paced, awer net elo esou onnéideg schwéier wéi heiansdo einfach gär gemaach gëtt, an Iech eng Prise Perry an esou weider dra, well dat ass halt de Flavor of the moment. Mee gudd inszenéiert an do hun mär och defentiv Bock op méi. Soss den Elden Switch, also Elden Ring fir op der Switch 2, deen ass halt nach bësse sou gemëschten Déngen. T ass net alles schlecht, mee zum Beispill an der grousser oppener Welt gin uerg Ofstrécher gemaach. Well ech nach zu där wéinst Onimusha wëll soen, ech si sou frou dass kee fucking Souls-like ass, well ech liben déi Spiller. Mee ech kann net méi. Ech wëll och einfach mol en echte Spill duerch kënne spillen ouni am Rage Mode ze verfalen a Manetten iwwer d'Mauer ze geheien. Nee, just kidding, selbst match, dat ass vill ze vill deier. Ech hunn nach Lego Batman ugespillt an ganz éierlech Leit, behaalt dat am Aen, well sou enttäuschend d'Skywalker Saga war, sou interessant a sou cool ass dat doten. Sidd net iwwerzeegt? Stellt iech einfach sou vir, dass Lego, also dass Batman Arkham am Lego, also ech mengen domat hunn ech äert Spill dach scho verkaf, oder? Majo, virun gesot mir hunn d'Hallef ierlieft, ech mengen d'Geséin mer hunn déi 3 Deeg war nawell ustrengend, mee mir hunn se iwwerstanen. Vu mir de leschten Dag nach ugespillt Super Meat Boy 3D. Perséinlech hunn ech de Switch vun 2D Spiller op 3D net immens gären. Hei muss ech awer soen et ass den Entwéckler wierklech gelongen dee selwechte Feel ze behalen, och wann et elo duerch déi zousätzlech. Dimensioun natierlech och zu méi Frustratioune kënnt. Et muss een d'Lächer genau treffen, et muss een d'Maueren an engem bestëmmtene Wénkel treffen. Soe mer esou, verschidde Leit wäerten einfach d'Levele méi oft probéieren, dat heescht méi Replayability an e bësse méi Spillspaass.
Ficken! Motherfucker! Pisse is es! Pisse!